Ret eo krediñ ha ret eo kaout nerzh.
Salut dir tout! Da-geñver peurbaloch heye e vo klewet un eil abadenn diwar tem an ospitalioù publik a zo bet c'houarne en Breizh evel e lec'h all. E-keit-se e faot d'ar gouarnamañtoù bihanaat c'hoazh an dispignoù publik ha re ar yec'hed en o zouesk. Pedet mamp daou zen da zont da gomz deus an danvez e studio Radio Treger Gouelo e Ti ar Vro Gwengamp. Caroline Trouillet zo kazetennerez evit ar media dizalc'h Splan ha Gael Roblin a zo koñsailher-kêr e Gwengamp ha difenner anveet mat menoñjoù an tu-kleit dizalc'hour breizhek. Ospitalioù publik un distruj programmet ur marc'had evit ar genad prevez sell aze anv an enklask bet embannet gant Splann etre miz Gouere ha miz Gwengolo daou vil pemp warn-ugent. A-bouez pell zo, eme tud Splann, e vez rakwelet ha lakaet en pleustr diskar an ospitalioù publik ha meur ha meur a dal a zo d'an dispenn-se, emañ ar yec'hed evit an holl en arvar bras-bras. Kartennoù resis hag un enklask pinvik-hardi a gavfet war splann.org da gompren an dra-mañ. Emañ ar servijoù urjañsoù en argoll, aboe ma oa bet cheñchet ar mod d'arc'hantaouiñ an ospitalioù e ha an ospitalioù publik en-dro evel ma ra an embregerezhioù, ha kevezerezh etre an ospitalioù publik ha kemend-all etre ar Republik hag ar re brevez. En ur stad fall emañ savadurioù an ospitalioù, emañ ar re-mañ ivez o c'hoaioù ar goll ha tremen skuizh marv e labourerien an ospitalioù. Darn deus un dud klañv c'hoazh n'int ket ken da gad ar medecin, ha keit-se emañ ar sektor prevez o rozelliñ arc'hant kenera dre ma kresk ar marc'had bopet. Fe teñval war'he an daolenn met sklêrijenn zo diwar ar stourm kaset gant an dud war an dachenn hag e vo komzet ivez neuze deus diskoulmoù evel ar re embannet gant Gael Roblin en deus savet ur c'hinnig lezenn evit ober un taol-arnod reiñ da Rannvro Breizh barregezhioù fiskal 'Benn stourm enep an dezerzhioù mezegel hag al lojeiz diyac'h. Setu un tamm emrenerezh war dachenn ar yec'hed kwa. Deus e vo kaozeet diouzhtu war-lerc'h un tamm sonerezh da lañsañ an abadenn hag ivez e-mesk traoù all e vo komz deus ti-gwilioudi Gwengamp lec'h ma ne vez ket ganet bugale aboe ar c'hwec'h warn-ugent a viz Ebrel daou vil tri warn-ugent. Marteze un dra da lâret war, war, war se, Gael, war Penaos e c'hoarved an traoù uh, pe sell ti Gwiliouidi Gwengamp bah, En ade, tout an dud a laboure en ospital euh, amañ bah, Gwengamp a lareze euh, pell zo. Euh, pa c'hoarvez gant euh, ar sindikajoù, an dud a labour en ospital euh, klemm war ar mod ma vez diskaret ar servijoù. Euh, vez lavaret gant euh, ar pennoù bras, ar renerien, pas ober re a drouz peger ra brud val d'an ospital. An dra-se a glever ingal. Ha pa c'hoarvez gant ar c'homiteoù a zifenn ar servij publik, evel ma vez Gwengamp e Kareiz pe e Lannuon e Pondi, un tamm e pep lec'h, ober trouz asambles gant sindika joa an ospital, vez lavaret ar memes tra, vez lavaret eo pas ober re a drouz peger zer a baot fall a vo diaesoc'h kendrec'hiñ tud da zont da labourat ganeomp dreist-holl evit ar servij gwiliodi peogwir gure ar servij gwiliodi euh, n'eus n'eus un dalvoudegezh denel da gentañ tout hag evel-just na digez ket arc'hant barzh ar c'hef vel zo bet displeget met un, un arouez politikel eo un tammig un, un, ur seurt totem evit, euh, evit tud ar vro peogwir an dud a fell dezhe kenderc'hel da reiñ ar vuhez e-lec'h m'emaint o chom, e-lec'h m'emañ o istor, o zonkad, o familh, o, ya, o rijoù. Une affaire fromo zo.
Ya, une affaire affectivelle a zo mesket gant ar politikerezh ha gant, ha gant mont en-dro an ospitalioù. Se zo luziet de verre. Hag evit an dilennidi, evel-just, e a bouez bras lâret d'an dud Tu zo deoc'h dont d'ober annez 'barzh Meufarez peogwir zo peadra da vezañ mat. labour zo ha peadra da vont e darempred gant ur medisin pe d'ar pe de de de pe da vezañ mamm pe tad hep kemer re a riskloù pa pa vo ret gwilioudiñ kommer an hent hag ober arvezioù hent pe setu an dra-se zo arguzennoù ivez kwa. met pa c'hoarvez gant an dilennidi

Pugur, bah, vel ma zo bet lavaret diskouezet splann, pad pell e Gwengamp euh, n'eus ket bet a vruderezh euh, evit tud an tud da labourat en ospital da gemer euh, plas an dud euh, a oa ezhomm dionte evit ma drofe ar servij gwiliou didaz quoi. Euh, n'eus ket ur youl gant an ARS da lakaat ar servij publik da vont en-dro en un doare reizh. Ha gwashoc'h c'hoazh, rebechet vez d'an dud zo perzh deus ar publik, pegre komzomp deus ar mad publik, ar mad boutin, an arc'hant publik, rebechet vez dezhe reiñ o soñj en un doare peurliesañ e garad-tre. hag e vez lakennet kablus de stad euh, truezus an traoù en ospital. Ha ben ar fin ve, ve klasket la canet de devel, o laret euh, rit kebil euh, nim ra vardro, nim zo tud arbennik, euh, nim zo barak war tout ze, e mom etre tud vur hag war peseurt mod ober. En gwirione pa gojer gant c'hoarvezede ganin, hein, komz gant tud a oa e kabinet ur ministr Rousseau, da skouer, hag an dra-se a zo mat da c'houzout. da c'houlze a oa, a oa kaoz deus star rannvro ar yec'hed, le plan régional de santé, a, a oa war-nes bezañ embannet gant, gant an ARS, ha pep strollegezh noa de votiñ evit an dra-se. Hag on boamp deuet a-benn de stankañ un tammig an traoù e Gwengamp, a oa on krog de doullañ kaoz gant servij ar ministr. A-pad ar gaozeadenn on en em rentet kont, ne ouie ket an dud a oa o kaozeal ganin, e oa ospital Gwengamp stag deus ur c'harter a zo QPV, quartier prioritaire de ville. Da lâret eo, bon, n'eus ket kalz eo Arvoran, n'eus ket karteroù vel-se, zo karteroù a zo gant dezverkoù sokial negativel, karteroù diaes, hein, karteroù proletour, poblek-tre, gant kalz a dud dilabour, kalz a dud o tont eus broioù all, euh, gwire, hag euh, e, e gwengamp mem unan bras, ha deus Kastelpik, betek euh, ar Rodourou, karter ar Rodourou eus anvet mat, ha, karter la Madeleine, tout se a ra un holat, a zo QPV Gwengamp. Euh, pemp dregant varnugent deus an dud zo chom e Gwengamp zo chom er c'harter-se, a ze zo ar c'harter zo QPV. Da la rede, er c'harter-se zo diez a manjou vin monet darempred gant ar medicine. Ha piou lavar se ar stad, a lavar an dra-se. Euh, ministrerez an diabarz peger ar, ar gevrat a zo kensinet etre un tiker, un departamant hag ar prefeti a zo sinet bep pemp bloaz, d'am sonj, evit euh, arc'hantaouiñ ar c'harteroù-se, a zo sinet gant servijoù ar Stad, en arc'hant o tont deus ar Stad. Ba ne ouie ket, euh, servijoù ar ministr e oa stag Ospital Gwengamp a-benn ar fin, a oa stok-ha-stok deus ar c'harter-se. me 'm eus bevet pad pell er c'harter-se. an dud a oa kustum mont d'an ospital evit tapet ar medesin, pe ne oa ket, pe ne oa ket trawalc'h. Hag pa oa toullet kozh gante, o doa goulennet gant renerez an aerez zo et kuit neveso, ha me vous nous l'aviez pas dit. N'o doa ket komzet ken etreze deus an dra-se, hag e oan o komz e vizio gant tud a oa e Paris, hag em boa lavaret, mais, mais, mais sur war peus implijet Google Maps, 'peus bet skrivet Guingamp ha 'peus gwelet a oa parkeier a oa takenn glas tro-dro ha 'peus soñj oh bah y a pas de QPV mais bezañ zo une peogwir emañ maen ur gêr ur gêr vin gwire ur gêr mais ur gêr bopred ha n'eus ket kalz karteroù a zo paouroc'h 'vit ar c'harteroù-se e rannvro Breizh puilh ar gêr paourañ a zo e rannvro Breizh Gwengamp abalamour d'ar c'harteroù-se just war. Ha karteroù zo a, oa QPV n'int ket ken ez ambriek. Peger re binvidik etre kromelloù n'eo ket. Ne lavaran ket un dibab mat evit tud ambriek. Mais euh, Andrase a zo spontus memes tra. En ARS, n'en doa ket kemeret se kont en danevell a oa bet rentet d'an dud a oa e karg deus an teuliajoù er ministrerezh e Paris, hag evel just er ministrerezh e Paris, o doa d'ober war-dro nouspet ospital a oa digouet er memes stad, e pep lec'h er stad, ha pelloc'h c'hoazh euh, er broioù tramor a zo dindan obeli. Hag aze, vel ermad, euh, ba, an aerez na lavar ket pep tra. Peger e kendalc'hont war-du euh, e kendalc'hont d'ober o labour pemdeziek evit Tizhout palioù a zo bet embannet barzh danevelloù. Danevelloù a zo bet skrivet gant kabinejoù prevez, vel euh, an hini an aotrou Rossetti a zo brudet mat amañ e Gwengamp, hag euh, da lâret eo ar servij publik an RS a ro errant da dud zo evit rentañ un danevel. Bon, vel juste euh, rentent un danevel diwar ar goulenn a zo savet. Hag euh, barzh an danevel-se, euh, le rapport Rossetti, eo a skrivet pep tra. da lâret eo daou vil daou warn-ugent euh, an ARS a ginnige serriñ an ti-gouelioudi ha serriñ ar surjianerez euh, noz-de ba par Gwengamp. Euh, marteze Caroline Trouillet euh, c'hellfes lâret un dra war-se peger pa, pa vez lennet un enklask vez, vez komprenet memes tra euh, e vez fait euh, startriñ vraiment had digoriñ euh, an ti-gwilioudiñ, peger velard n'eo ket serret met n'eo ket, n'eo ket digor penn-da-benn peger e, e vez geuilhet ha merc'hed hag a zo vont da wilioudi met ne vez ket, vez ket gant bugale ken. Hag petra ma c'han de, de lâret ya, met an eil lodenn a fer ar surjianerezh noz ha de, aze zo Bez' eo ur volonte war an dachenn da da viret-se e vefe moaien da vezañ operatet mod-se dezhanañs ba'r Gwengamp. Ya,
bon ah ya bon benn ar fin eo bet lâret deomp gant penn-bras deus ar ospital Diengant pas ren àr an ospital met penaos reprezentant

Bah, partout e Brest, e, en ospitalioù e Brest, e vez, e vez duellet muioc'h-muiañ a plasaoù e, e-lec'h oueliaoù, vel m'em plaret un tamm abretoc'h. Ar pal gant ar Stad eo ya kreskiñ niver an medsin ambulatoire, ar surjañierez ambulatoire. Evit disgreskiñ niver a oueloù, benn a fin Hag a goust. A dispign nebeutoc'h a arc'hant. Mais un dra, un dra contradictoire eo da vat, car benn a fin, Hervé, medisined ha renerien an ospital, m'am boa renkontret, ze gousta ker d'an hospitalio van a fin ober sur Jean Erres a medicin warende ipchin. Ze gouska ker kar uh, priziou an an médecine ambulatoire ar priz n'eo ket mat, Hervé uh, ar reolen uh, arantawi uh, prijoù ar vern ober. Uh, an ober-se n'eo ket bet mat. Ar, ouzhpenn de se, interesant eo, evel-just interesant eo uh, mat eo evit an dud uh, chom, uh, chom an ospital pad an de hipchin a pas uh, uh, pas bout red uh, chom da gousket en an ospital. Uh, mais N'eus ket n'eus ket moaien a-walc'h er-maez d'an ospitalioù e Tcherrio evit ober war-dro ha prederia an dud goude goude an operasion ambulatoire. neuzen a-wechoù e vez gwelet tud hag a zo bet operat oberet hervez just pad an deiz hag neus neus afer da bout prederiet en-dro. hag a zo doualet en-dro en ospitalio pe tud hag a, hag a oe bet uh, operatet uh, pad an uh, diouzh un de en, en, en klinik. Hag an eus afer uh, bout prederiet, mais en ospital publik uh, ar lec'h, quoi. Um, ze oe, ze oe memestra uh, uh, un tamm uh, a i keñver ospital Karez, Ya, pell zo oe bet skrivet en un journavel oe ret an ospital euh, pas ober euh, surjonerezh diouzh noz met diouzh euh, un day hipchin ha klozañ ivez an tiez vilioudi. pezh zo un tamm avel gant, gant Django. bopet e vez, e vez lâret gant, e vez aliet gant ekspertoù an ARS un, un daou zra quoi. Um, klozañ an dietvilioudi ha ober muioc'h a, a médecine ambulatoire. Mais bon, um, c'est pronet gant ur regaladoù publik uh, pell zo. Et ben a fin ma skañv oc'h skañv an ospitalioù bihan gwejenn neuze. Ya, marteze just war peger teus komzet eus Karrez hag uh, Gael Roblin Bozom neus komzet eus ar fet marteze oa ket bet uh, trawalc'h dilennidi amañ bar vro pe war-dro Lannuon pe, pe lec'h all o stourm enep na vije reoliet an urjañsoù uh, ba, ba Karrez bepred uh, pezh e vez gwelet e uh, Ar stourm n'eus un efed peogwir me gavti penn-kentañ miz Gwengolo oa bet kavet ur medecin benn ar fin da c'hallet addigeriñ an urjañsoù war an dez benn ar fin. Se 'peus kontet un tamm 'barzh an enklask Karrez a zo un tamm ispisial peogwir a-fet politikerezh e start marteze d'an ARS lakaat e pleustr ar pezh a faotfe dezhi ober.

Mais ya, tu ere ba ar stumm ar stumm vras a oa bet gwelet e Karrezo e neus i i efed daou ar pression pression politique pression locale mais bon un histoire un tom ispicial zo etre Brest ha Karrez car un do hospital zo ul liammet ur fusionet fusionet deus pell zo e daou vil nav neuze muioc'h a-raok a-raok oa bet krouet les GHT e groupement hospitalier ha en dez a hiri ema c'hoazh posibl deuet an tiez diwilidi evel un aen kare e-lec'h ema daou kant du-livoud bemdez. Kar rannet eo bet uh post ul labour uh met gant amiegez. Uh n'eo ket ch- chten uh n'eo ket ken uh aes uh da rannañ post gant uh vedisined arbennik. uh Ya, pa Deus verit, pa verit euh, lakaat an dud oc'h kalz a hent benn ar fin n'eo ket euh, Ouais. diskoulm marteze war, war hir dermen benn ar fin. Quoi. Stardé. Ma ya, ha pff, euh, hag sur, surjane, euh, surjan, Surjanaerien. surjanerien, Surjanaerien. surjanerien, medicinet hag labour e urjañso e Brest. E oen tamm fulor ui, be pff, euh, d'o soñj n'eus ket, um, n'eus ket arc'hant ha n'eus ket euh, un diouer ar medicinet zo e Brest ivez, e pep lec'h benn ar fin. Euh, n- n- ze ne- ur short euh, Kenstrivadeg a vez gwelet etre ospitalioù bras ha bihanoc'h, vel e vez gwelet ivez etre Pondi ha en Oriant. Stêrded e Pondi, sachañ medisined evit labour en trummado, en servij-ouel, ha medisinek a labour en Oriant, vezont deus ket c'hoant mont petra Pondig, ha nend zo hiraouañ, ha Un deus voe skañv benn ar fin ar servij en Oriant ivez. Marteze just-war peger emañ uh, an horolaj o, o c'hoai uh, hom de gomz deus diskoulmoù marteze hag e, e kinnig an doc'h uh, um, klewet un den hag a hantveit o, o, o taou uh, Jean-Pierre Baye hag a oa ba, zo bet uh, penn servij e, e penaos uh, penn-ospital rannvro a skol-veur Brest. Hag euh, oa bet aterset gani euh, neus ket keit sezou pa oa pa na gred un dremenadenn ba ba sant ke justoire hag a vo komz de se euh, chilaom nehañ. Montroulous zo bar GHT Brest, ha bar Montroulous zo réanimation, bar Lannion neus ket réanimation, me gafti gwelloc'h viche labourat Larnion gant Montroulous, Marteze Gwemgon gant Karaez 'vwezhall 'vez an ospital ba'r c'homun ha bremañ medesin zo evoluet ha un ospital Carré pe pe Lannuon n'eo ket kap da chom izole CHU de Brest zo perv war ugent kilometr. 'zo kare. N'eus ket tren. Ha Gwengont zo daou-ugent kilometr deus Kare ha n'eus tren. Vije ket voilà lakaet groupement Ba- barzh Kreiz- ba- Kreiz-Breizh, Kreiz- par korn, korn Kreiz-Breizh, a vije labouret 'sambles. Euh, soñj en ran GHT zo gwad evit lârat ospital bihan evit ober plas klinikoù prevez. Ya.
Gael Roblin, marteze lâret dimp buan-ha-buan petra zo kaoz, euh, penaos 'teus graet anaoudegezh gant Jean-Pierre Baye euh, hag euh, ur soñj war pezh pezh a- pezh a lâr. Bah, me, me 'moa graet euh, anaoudegezh gant Jean-Pierre Baye pa oa deut da gaozial euh, ba Zamk e Perroz hag euh, pedet oa bet gant ar maer euh, Olivier Ouzet a zo euh, an den euh, a ober an tre war dachenn ar, ar yec'hed a glask euh, wel, euh, kalzik a dud er vro gollañ d'ar jeu. Ha Jean-Pierre Bain a c'hoant dont euh, de, de Gemer Argos euh, pa oan deut me de ginnig euh, ar c'hinnig lezenn am eus skrivet. Comme se dit ben juste war lec'h. Jean-Pierre Bain oa talvoud dustri a pezh ne oa lavaret d'an DVC hag a momo pa oa esklevet ivez. Jean-Pierre Bain zo un den zo deus Pempoul, anvet mat ar vro amañ, ha neus graet tout e vuhez er servij publik. An den zo chomet feal d'ar servij publik, ha ni je gallet ober kas rewall a gonit muioc'h ac'han, ha neus ket grit. Amañ bremañ war e leve, hag emañ oc'h en em soñjal bemdez war ar mod a zo welloc'h buhez ha yec'hed ar Vretoned, hag an noazh hag a vont dispar. ha plijustre da glewet ha kentellustre m'em boa desket bern traoù gantañ e, e korf un nebeut uh, eurioù ouzhpenn e pedagogel war ne gemer ket an dud diwar an uhel vel ma ra medisin et peurliesañ an dra-se zo plijus ha gure laren eus un dra uh, a zo pouezus-mat uh, un, un, un, dra all a zo bet en, en istor uh, E istor Breizh nevez zo n'eus cheñchet, n'eus pouezet c'hoazh muioc'h war an digempouez a zo a welomp a zo deskrivet mat-tre gant Caroline Trouillet ha gant ar gelaouenn Splann. Krouet zo bet GHTU, le groupement hospitalier Territoire, hag a zo diazezet tro-dro, n'eo ket da gêrioù bras, met da veurgêrioù. Uh, meurgêr Roazhon, meurgêr Brest, meurgêr Naoned a zo strollegezhioù a zo gant budjedoù a zo brasoc'h oit hini ar rannvro. Aze oa que, oa que gwir ugent vlas, oa que deus se. Se zo bet krouet e daou vil pemzek. Hag ben ar fin, pa zeller uh, deus ar garten, karten ar vro, peller a vez uh, diaesoc'h c'hoazh ar jeu 'vit mont e darempred gant ar servij publik yec'hed, 'benn ar fin en ur seurt takad kreiz zo kreiz ar vro zo ledon war ha deus an hanter-noz e c'heller kregiñ gant Lannuon mont da Wengamp diaes ar mañjoù 'vez Landerne e Montroulez ivez alies e Pondi, betek an Oriant. gant piv mañ ar muiañ a c'hallout, gant an ospitalioù a zo e meurgêrioù, e Brest hag e Raon. Kareiz zo ur gêr, chañs, dichañs war un dro, mein Un tammig hoc'h-un e Kreiz Breizh, vel zo bet lâret. Met stag int aboe daou vil nav deus euh, CHU euh, Brest. Ben ar fin vite e torr-penn, met ni e Gwengamp n'omp ket stag deus euh, CHU ebet. Euh, vel m'emañ euh, 'vit Pondi, allon-unan, m'omp on-unan. Beñ-se. N'omp ket dedennus. N'omp ket interesant evit ar pennoù bras zo o ren ar GHToù hag a zo o welet, o sellet ouzhomp vel ur marc'had zo da dapet. Bremañ eo deuet da vezañ boutin-tre, euh aze zo nevez a-walc'h ivez er vuhez pemdez amañ, euh mont e darempred gant ur medisin ispisializet pe memes ur medisin familh ha muioc'h c'hoazh evit an ospital mont betek Brest pe bet a-raon gant an dud pugur n'eus ket tu ober war-dro met c'hoarvez ede gant an holl ac'hanomp amañ benn ar fin aesoc'h mont a ra buanoc'h daoust d'an hent a zo d'ober evit mont betek Brest pe raon de glask un diskoulm da vezañ d'ober war-dro ar yec'hed evit chom amañ er vro. Hag ar pezh a lavar Jean-Pierre Bay n'eo ket zo d'e gwirionez. un digempouez zo etre ar c'hêrioù bras-mat a zo meurgêrioù bremañ hag ar vro zo kreiz Breizh. Gant ur sterledan n'eo ket kreiz Breizh ar poer hepken, met un tamm mat ledanoc'h. zo un digempouez sokial hag ivez un dra n'eo ket just peger n'hon eus ket ar memes darempred gant ar servij publik ha gant ar yec'hed. Hag ar c'hinnigoù, vel ma ra, da'm soñj, a zo deut mat evit magañ soñjoù an dud o deus c'hoant cheñch entre war an tu mat, n'eo ket war an tu fall. a se vez graet mat gant an ARS.
Marteze un evezhiadenn, Caroline Trouillet, war pezh Pezh a lar Jean-Pierre Baye, hag euh, lâret eus dit memes tra mez an abadenn, euh, an dud peus aterset euh, oa ket o, spered gant klask diskoulmoù, ken mhm. bras oa ar, c'hudennoù, met ah. marteze peus bet mm. klevet tro memes tra. Bah, diskoulmoù simple, simple a zo, mais na fin, mais euh, penaos e, evidant evidant ba, um, ia e, diwar ben un diouer a, a vedisinet um, neus ket uh, neus ket awan aoc'han a war hag zo bet lakaet evit stumm anezhi a se ne vez ket selaouet uh, alies tre uh, men a fin uh, ni ouera mat oar n'eus ket medisined a-walc'h a vez selaouet bemdez ha muioc'h ha muiañ a vez stummet met n'int ket niverus a-walc'h ha surtout n'eus ket n'eus ket bet lakaet arc'hant evit stumm anezhe ha ivez goude an enkadenn ar c'hovid eo bet gwellaet Gopr un embregerezhien ospital e Pen- e Pencheton hag er fin o red micher o o karier met n'eo ket bet seurt ebet evit ar re hag zo e-kreiz o red micher da rabe ar re ar ar pep brasañ deus un bet tutet oui ya bet vraiment quoi benn ar fin. ya ha Lâret, euh, lâret eo bet, eo bet lâret gant euh, baeroù euh, padanañ d'an ospitalioù ou diwallit gant o dispegnoù e-keñver medisined d'intérim. Yeah, etretan. Etretan. Yeah.
Uh, met MMS Tro N'eo ket bet n'eo bet ket n'eo ket bet ret netra evit srachañ medisined hag a zo en titr. Ha se zo kaoz un deiziairi e vez diellet muioc'h ha muiañ a vedisined hag a ya kuit deus ar servij publik evit mont er klinikoù privez. Ha se eo bet lâret gant hon bern tud hag a mont anesaet e-pad an enklask. ar riskl bras a zo gant an dra-se quoi. Ha trumadoù un tamm ispicial euh, mode privé sué zo bet zo bet krouet e, e Breizh euh, evit vez Sacha aussi euh, fait dessiner de glabour en urgence et en hospitalio public car tien interessante et ar conditionno labour avec iniget gant a genad privé. Um, yeah. Neuzen, ba, yeah, diskoulmou uh, Diskoulmoù simpl a-walc'h a zo, met ar responsabilité euh, politike n'eo ket bet n'eus ket bet graet netra en en en er spered-se, en er hent-se abaoe ugentve. Un tamm sterdet bout optimiste.
Marteze, da chui un abadenn euh, de gomz deus memes tra euh, Kinnigoù, peogwir aze zo kinnigoù euh, euh, penaos euh, fetis. Euh, Gael euh, Roblin hag a zo ganem euh, kinnig e teus euh, ul lezenn euh, hag e teus euh, euh, kinnig e to ar lec'hienn ar, ar Sened. Ha ma, ma vez tapet kant mil sinadur euh, a-raok euh, kreiz miz, euh, miz Kerdu e vo marteze euh, sellet euh, dion- diontañ a- a-dost gant euh, o wellañ kuzuliadeg ar, ar brezidanted henañ du-hont pell us-dem. Bon, pell, pell, pell tri omp deus an niver a zinadurioù, yeah. mais en, en tu-hont da se, uh, lardem un tamm petra, petra zo barzh ar, barzh ar c'hinnig lezenn-se ha petra, petra eo ar spered ben ar fin. Daou dra, ben ar fin zo daou all. Uh, bep tro ma vez serret ur servij en un hospital, un dra-se a laka diaes an dud, vel just war ar VPMD, mais ben ar fin e bevet fall ivez gant an dud peogwir e ve komprenet hag an dra-se a zo sklaeroc'h sklaerant d'ur bern tud disheñvel, n'on eus ket ur ger da lar war ar mod ma vez aozet ar servij publik. Ma c'hoarvez ganomp vel citoyen, sindikalour pe dilennad lâret un dra bennak, vez lavaret dimp ne sell ket ouzhomp pa vez goulennet uh, rentaoù-kont gant, uh, gant splann kazetennerien vel kement se ne sell ket ouzhoc'h met se zo armad boutin se zo dimp payet meump vit se se zo dimp droed meump rai un ali neuze kinniget 'm eus gwellaat ar jeu war an dachenn-se, da lâret eo ar galloud da aozañ ar politikerezh yec'hed a rank bezañ tostoc'h deus an dud hag etre daouarn tud zo dilennet. An dud en RS n'int ket dilennet. Se an dra gentañ da lâret. setu perak 'm eus kinniget krouiñ un dra zo gant ur guerre technique un tammig un établissement public de santé régional un ensavadur euh, public yec'hed euh, randvroel a vije arc'hantaouet ur sort ensavadur zo vide pezel euh, prin an douarou euh, déjà Bre Ar même stra zo euh, zo anvet martse gant chilaouerien zo zo anvet EPF établissement public foncier a servij de brenan douarou pe savaduriou E Breizh vez arc'hantaouet an EPF just a-walc'h, vel e lec'hioù all, gant un nebeud deus an tailhoù a baeomp dija. E Breizh e par da un tammig muioc'h evit dek euro. Da'm soñj eo unnek euro dre an ezat, dre an ezat e rannvro Breizh. hag a zo lakaet barzh ur c'hef boutin evit sikour ar c'humunioù da brenañ douaroù pe savadurioù kozh a zo da ren evezhiñ hag a gousfe re ger d'ar gumun. kinnig a ran ober ar memes tra evit ar yec'hed. N'eo ket tailhoù ouzhpenn, se zo... Kemer diwar an tailhoù zo déjà ul lodenn... A chomfe e Breizh.
a vije meret en un doare publik evit goprañ medisined. pezh a welomp ivez, n'hon eus ket bet amzer da lâret se, puis on eus lâret kalz traoù. mais momp evit ar pezh a denn deus ar vezeien familh, ar medisined familh, emaomp e penn an hent aze n'eus ket trawalc'h a venisided liberal redek goprañ anezhe. ret eo gopronerezh d'e lakaat un termen an abretañ ar gwellañ da penaos d'ar frankizouriezh a zo war an dachenn-se ret eo goprañ tud evit mont da vezañ medesin graet e vez muioc'h-mui evit en ober zo muioc'h arc'hant a maman an arc'hant kinnig a ran kemer an arc'hant aze ha sikour ivez gant an arc'hant-se da grouiñ kreizennoù publik, ade tier yec'hed publik evit gopran tud, an dra-se a goust reger d'ar strollegezhioù lec'hel, esore da rezo bras mat, vel daonet a raon, ar pezh hon eus lâret, diesore vel just vid ar rezo kreiz ar vro, n'eo ket memes tra. setu ar pep pouezusañ deus ar pezh a zo barzh al lezenn, hag ar pezh a, a ginnigan ivez, dreist-holl e vefe kemeret an divizoù-se, Gant dilennidi ha n'eo ket gant teknikourien a zo oc'h heuliañ ur follennad hent a zo bet urzhiet gant hor ministrerezh e Pariz a zo pell deus an dachenn ha ne ra ket kalz foutr e gwirionez deus ar pezh a c'hoarvez amañ er vro. Ouzhpenn-se eo ret lâret memes tra zo bet eizh ministr, soñj din, e karg deus ar yec'hed e korf daou vloaz. Ha n'eo ket echu ar bloavezh, marteze vo re all, marteze vo cheñch dit, cheñch c'hoazh. Ya, nimp zo enroli en abadenn barzh uh, uh, penaos ur c'hontexte hag a cheñcho mateze hag uh, fugur vo zo adskignet an abadenn uh, yeah, ur wech yeah. pediou Et distabil-tre. distabil-tre. Ah, setu uh, kinnigaran adlakad arc'hant publik barz ar servij publik Gierret uh, gant uh, ar raktres lezenze hag e vefe kemeret ar galoutze gant Rand Vro-Breizh. n'eo ket goulenn dreist gwirioù kinnig an dra-se peogwir marc'hamad en-dro e c'hello bezañ graet lec'h all. An EPF a zo krog WC, n'eus ket bet krouet des établissements publics fonciers régionaux e pep lec'h. Kroget zo bet gant un nebeud rannvroioù da gentañ Ha peogwir e oa dedennus, efedus eo bet lakaet e pleustr e lec'h all, greomp ar memes tra evit an ospital. Ha, ha ret eo deomp en em zizober deus galloudoù an ARSoù, a zo an demokratel penn-da-benn, hag a zo o soñj, benn ar fin, bezañ servij ar marc'had Morse, morse n'em eus klevet kaoz deus ur glinikenn serret diwar urzh an ARS. Pa ginnig an ARS servij, serriñ ur servij yec'hed eo bepred bar servij publik. Piv ro defe gelenn matre serriñ klinikenn Plérine, sindika Jouzo a c'houlenne an dra-se. Hag e-giz-se on ije tapet ar marc'had evit ospital publik Gwengamp. N'eo ket bet graet. N'eo ket bet graet. Ha neuze, ba, n'eo ket, tal- n'eo ket efedus. Ret eo kinnig, ober kinnigoù all. Vel peus lâret, vo diaestret ha pout ar sinadurioù, me zo emskiant deus se. Met benn ar fin e oa evit terriñ ur seurt tabou. Euh, ar yec'hed a zo... Yec'hed pep hini ac'hanomp a zo euh, un dra a rankomp merañ a-stroll. Euh, se zo yec'hed tout an dud, euh, yec'hed an dud vunut. Euh, N'hallont ket mont euh, en embregerezhioù prevez d'ober euh, war-dro yec'hed. n'hallont ket kemer an hent evit mont pell kennebeut. Ha, hag e rankomp adkemer ar galloud war hon buhezioù pemdez, ha se zo an hent da gemer. Hag euh, n'eo ket ar ministre, ar ministre zo e Paris a re varakañ evit ober war-dro, nim zo gouest war-dro an treoù-se. Gwelet a ran e ra ar menoz-se e hent, tamm ha tamm, e penn euh, an dud, e penn an dud o deus c'hoant bezañ dilennet ha gwell a-se, dont a rit a-benn. Marteze ur ger diwezhañ, Caroline Trouillet, marteze diwar pezh teus klevet pe, pe diwar ur sujed all peger uh, komzomp em deus kalz a draoù met uh, gure e pinvik-kenañ an enklask uh, hag e kinnigan d'ar selaouerien ha selaouerezed uh, mont war lec'hienn Splann de, de lenn an enklask penn-da-benn a-berzh o bern uh, tachennoù m'am ket komzet re diwar o, diwar o venn, met euh, ya, euh, un dra ouzhpenn da lâret marteze, Caroline Um, no, ma um, gol interesant e pez, uh, e pez n'eus kinniget uh, gael. Um, an tu da ni mam par sentiment da vout, uh, da vout uh, dépossédé en tam deus uh, de ar yec'hed, tem ar yec'hed, hag ar sentiment de tout, tout an traoù ve, tout al lezennoù, ar reolennoù ve decidet deus gant ar pennoù bras pezh zo duer.

Bloavezhioù zo e voe ranket mat Frañs en le classement ah,
Ha ya, poent eo kaout diskolmoù. ya. N'eo ket deiz lâret du diwezhañ.
Non, mais neus que goullo ganit rei tout an diskoul moudem, Caroline. Veskeneret gant se. Mais il y a ober ober teimou zo an am klask a ya pez vo bravo mont da len a panadou. E galek pe e brezonek hag a ober abadenouel.
Juste sur war me font digare c'hoaz de gomz de ziet war war gwagenou. Merci bras d'oc'h ho-taou, euh, Caroline Trouillet, Gaël Roblin de Vérandot Merci bras Thomas. Tieno. Tieno. Achue an eil abadenn a mam gret e misere daou vil pemwar nugen diwar tem diskar an ospitalioù publik gant euh, Caroline Trouillet e oam, kazetennerez evit ar media dizalc'h splan, un enklask a oa bet kaset da ben gant tud splan hag embannet etre miz gouere ha miz Gwengolo daou vil pemp warn-ugent, diwar sujed ar yec'hed er vro. An dra-se a adkavfet war splann.org da lennie e brezhoneg tout. Ha Gael Roblin a oa gant MIE, konsailher kêr e Gwengamp. Gael Roblin, oberiant war dachenn ar yec'hed. Hag en eva kinniget e miz Ewen daou vil pemp warn-ugent just war uh, ne va propozet ur c'hinnig lezenn evit ober un taol-arnod reiñ da rannvro Breizh barregezhioù fiskal a-benn stourm enep an deserchoù mezegel hag al lojeiz diyac'h. Kalz traoù bet lart en div abadenn-mañ a vo da adchilaou war Radio Breizh Pik Bezedach. Tcheno, peuc'h ba loch! Un abadenn gant Thomas Laken.
An dud ra ar vro. ar vro ra an dud. Ret e krediñ ha ret e kaout nerzh.